Flower leyi ya tota munhu. A ni tiku mani mara yes. Ya hi tshemba ma yi vona guys flower leyiwani. Se game ya namuntlha hi liya ya ku hi u chuza nambara yin'we one ku fika ka hundred n'we ku fika ka dzana chuza nambara yin'we and then u tsala and then a beba chuza ya yena yi tsala and then u gesa ku u tsale number mani kwalani laha nga ta feyila u to to hi flower yebo yes so guys basically ntlangu lowu vhele u tlanga u kheta from one to hundred u khete nambara yin'we and then lowun'wana loko a gesa nambara wona u fane u fanele u hlaya swa ku yi le henhla kumbe yi le hansi until a za kuma that number so ya namuntlha hi ta va hi tlanga sweswi loyi a nga ta rhanga a wina a ya rhanga kuma liya um nambara i tota lowun'wana so loko u hlwele ku yi kuma hi wo u totiwaka u ta jeff flower so hi ta vona ku hi tlanga tlanga njhani kwala hi tlanga ka ku tala ku fikela kwini cause nkarhi wun'wani u kuma hi hatla hi kuma nambara yin'wani nkarhi wun'wani u kuma ka swi leha swi ya leha okay guys so ya mi nga rivaleni guys ku ya like comment subscribe share yebo yes um baloyi u ready na ni ready baby okay. sala ya wena mantsala ya wena All right, guys. And Tsalile, na mama si Tsalile. Then my number is. Number number Emily. All right. Sunama. Where this first? Sasa ku sunama ngudlay. Sungula mina nibula eh, yona. Um 20 higher.

Seven. Yabong! Hey, man, 88. Number ranga ku ri 88 guys a hi muchiteli. Yeah, man, ku ri 47. Let me see. Yabo. Yi trick loko va yile hile nyana yi vona. Guys, flower wa totiwa mama. Sende va ofo ni yi kumile la wena.

Yeah, boys. All right, guys. Uh, hi tlanga hi tlanga nga ku sweswi. Tlanga ka three sweswi and then tlanga ka four. Hi tlanga ka four, hi tshika ka four. Okay. All right, mi tole hi ta n'wi tindleve mama se vulavulile vulavulile mhani loyi i ri sweswi nyana hi tlanga ya four and then ya eh, ya three ya four yo gqina. Ah, okay. Mm -hmm.

Eti champion. Yeah guys, eh tshemba mi enjoyile kwala mi bukela ka mi ri koho. I'm Randa guys. Yebo yes ma tiva guys. Game leyi no ya tsakisa u nga tlanga na ximida mana xa wehe kahle mi relaxile nje. Ku nga boreki ma twisisa mi twisisa mi fambisa nkarhi wa swi twisisa nyana. Ah, mi nga zi mu holova. Eh na mi kuma ku am tota ni tota ni flower just mo tlanga. Yeah, just ku test test ni mqondo. Mhm. Mm, mara loko u tota flower yi va or u dya pelepele gas na munhu wa wena ya baby namuntlha ni ta hi dyi pelepele a hi a pelepele njhanjhani ra bava a ka a ri phefela flower a endlela swesweswi a ri ta va ri dye hi mehe pelepele matihlo lama wena va swi hleketa nkarhi va katshuka a va ta va ri ku na nkarhi wun'wani gas hi nga endla video ya pelepele heyi a ni lava ku fa vusiku bya ku a ni tlelangi i mhaka na me matihlaha njhe munhu i ta haya walaha a ni Hey, ku mi a na ha swi TV lavi lexi. a na ha swi lavi leswi mara pelepele rin'wana ri nge ku tshuki siku leri a yi dya ra ku tala mara Oh, serious mara wa- ende a ri funyafunya yo guys eh, so yeah, guys a game leyiwani ha ku yi kuma va ri number hot one challenge and then so hi ti no man ima hi yi endla hi yi endlile nyana short video ka tiktok uh, facebook Hi vona yi interesting ha ta yi endla ni ti tiva ku hambana na ti-flower minkarhi yin'wana hi nga yi faka swakudya swa ku loko u kuma wa luma swa ku taninyanyana u swi twisisa Ka swakudya hi mi ta nga hamba wu hi siyi. endla Eh? ka swakudya va nga ku siyi ka swakudya vo ta hi sale hela so anyway guys hi mi rhandzile mi nga rivali ku subscribe mi like mi tlhe mi share loko ri ku wa nyuwana laha ka va te hi nga hambani twana u ri kae u amukelekile ya ene u tshama u swi tiva ku every saturday hi five na madyambu ya tipostela laniwani ya posta ti-video q and a ya posta ti-vlogs ya posta ti-games ya posta eti Comedy eh, va ti nga comedy hambani. show va ti nga hambani ti-drama drama nyana leta hina so mina mabeveza hi ndlela leyi a wu ri hi ku hi mi rhandza hi rito ra Hi ku- hi rhandza hi rirhandzu ra lava mwana wa vathu ndiyamufuna tshama u phuza xa mpopo la ka mina wa to jeka hi yivile hala va ri va le kuteni va ta hisa hi mathayele u yi vona makuta swi